Salve família, aqui é Lesmaro Pum MC, pica dos pica Antes de nos começar vídeo família, inscreve na canal, comenta, compartilha Deixa aquele like, mano, n'ta spera pa ano de 2024 Seja em grande pa tudo seguidor de canal Que nhos tudo sonho ta realiza, sima de meu ta realiza também N'ta spera ma tudo ta corre dreito, mano, nos ta junto Pe finkadu, ka nu dizisti, kontinua ta luta. Má, 2024 N ta dizeia nhos xeiu di kuzas bon i xeiu di kuzas puzitivu i tudu kuza ta kóre ben. É primeru vídiu di 2024 má nu ta kridita ma ten más, más, más i más i más i más trabadju pa frenti i más kaminhu pa frenti. N ta spera ma tudu ta kóre dretu má ki nos tudu nu ta supera nos disfikuldadi, nu ta kontinua ta adianta, nu ta kontinua ta avansa ku pé na txon, ku umildadi, ruspeta tudu algen, Kontinua ta bai, bai poku poku ti ki nu txiga la, manu. Kontinua ta luta, ka bu dizisti neva, manu. Sima fika di spiga, fla piga di spiga sima es sabi nunka ka ta disepsiona. Si bu sta fitxadu ku punga mc, kurti kel vidiu li. Nton, dexa kel bu like, dexa bu opinion, manu.

Stória, Nu sa ta faze manti família nu sen fala sobri MC Tranga Fulha ki faze un jestu bunitu i djunta ku MC di Stranku pa xou di Gamboa i N ta kridita ma rapás tene parseria pa es traze más múzika djuntus, más trabadjus djuntus i ma séna sta ba da sertu pa tudu dôs ba tene goze. É un sénas mutu bunitu, Tranga Fulha ku di Stranka es é paresidu i es ta kanta mésmu stilu di múzika tanbê. I e un sena ki tranga fule fazi ki N kurti mesmu, N kurti, N ka sabe minti, N atxa mutu, mutu, mutu inportanti kel junson des dos la. Tranga fule fazi konviti pa ms di stranka basta la na un palku grandi ke. la na kebra kanela undi kes ba fazi un show y pa munti mil pisoas nton mano é mutu inportanti odja junson di mc distranka y mc tranka fulha pa es fazi un kolaborason pa es trazi varius hits na merkadu kabaverdianu sema tranka fulha é un di kes artistas ki stevi N apoiu labanta nomes MCs na Cabo Verde, traze txeu txeu txeu txeu txeu txeu kontributu pa disinvolvimentu di musika Hafrobeat dentu nos sirklu dentu Cabo Verde ki era menus asetadu ku MC Tranga Fulha senas foi mas asetadu ten otus artistas komu Prego Prego ten vários artista di stranka y ki ten stadu ta subi na kel mésmu hype, ki ten stadu ta dizenvolve kada vez más projetus pizadu, ta ntende? É mutu inportanti odja un artista ta faze, ta panha kel otu ki sta más pa dibaxu, ta da-m mon, ta tenta traze. Pa un públiku más grandi, é mutu inportanti odja MC Tranga Fula faze kel trabadju la. É un kuza bunitu, mano. É ka tudu dia ki nu ta odja Tranka Fulha ta fazi kela e otus artista pa fazi kela tanbe mano se bu ten bu artista si bu ten bu amigu ki ta fazi musika undi ki es sta mano panhal na mon bosa mas altu lebal ku bo bu ta intendi karagal mesmu nhos karaga konpanheru nhos suporta konpanheru nhos pasa kel inerjia bon pa konpanheru nhos fazi musika djuntu ku konpanheru nhos labanta konpanheru. la na topu mon é isu mon é isu ki tranga fula tive kel umildadi di labanta di stranka pa traze stranka pa undi pa mundu di musika mesmu ser pa mundu di fama e pa traze des stranka faze un trabadju mas bunitu mas konsistenti nta po kel vidu ta pasa nhos ta odja di xeu y nhos ta odja di umildadi ki tranka fule tevi pa leba des tranka aba kanta ku el y faze dupla ku mc des tranka e muitu importanti odja keli familia. Kel kuza li N ta spera ma ta ripiti más ma artistas di Kabu Verdi ta odja, ta poi umildadi di frenti di fama, ta tenta trabadja en kolaborason ku kunpanheru pa nhas tudu ke pa nos tudu kebi pa nos tudu konsigi suporta nos trabadju, suporta kunpanheru, da kunpanheru más amor 2024 li N ta spera ma nhos. Nhos li tanbê nu sta fitxadu des adias primeru vídiu ta agradese muitu muitu obrigadu pa 14 mil pa tudu algen ki skrebe pa tudu algen ki komenta pa tudu algen ki partilha nu sta ku nhos di korason fui ta konta na próxima vídiu.